Okey shalom selamat pagi ah, nuju semua bala menyadi ti di rumah enggau ti di auditorium tu. Sekali agi kami raban ministri jaku Iban ari Gereja Saint Pat Kuching Deka ke ngulu kita dalam live streaming kitai ke pagi tu. Rambai jaku kami ke sehari tu iya nya besaum enggau Tuhan, seruran bekaul enggau Iya. Munyi ka dalam John bagi lima belas ayat empat, Meruan dalam Aku lalu Aku deka meruan dalam kita. Nya alai naka pemanah meh ti kitai.

Selamat pagi menyadi dalam Kristus. Sehari tu kitai betemu baru besembiang Easter ke lima ya. Lalu ngelalu ke kita ti enggau di luar din enggau kami sembiang pagi tu kami mega meri selamat pagi ngagai kita semua. Aram kitai sama besampi awakka Tuhan merekat kitai. Ke pagi tu nengah jaku iya ke ke pagi tu. Jaku Tuhan ke pagi tu nyebut ko Jesus aku tu pun anggur kita nya dan orang ke meruan dalam aku Aku meruan dalam sida. Deka bebuah lebat laban enti nadai aku kita enda ulih ngereja sebarang utai. John lima belas ayat lima. Haleluya! Kristus udah angkat idup baru. Iya amat udah angkat idup baru. Haleluya! Entai duduk sampi penuchi pagi tu. Allah Taala ti pemadu bekuasa, semua ati mensia dipeda Nuan, semua ti dideka mensia ditemu Nuan. Nadai kami tau belalaika Nuan, asuh tuchi peragam ati kami ulih Roh Kudus Nuan, ngambika kami tau rinduka Nuan enggau pengabis ati kami, lalu ngemesaika nama Nuan ti kudus, ulih Jesus Kristus. Tuhan kami. Amin. Sembiang ngesal ati. Laban Allah Taala rindu ke kitai mensia, Iya meri Anak Tunggal Iya Jesus Kristus ngidupka kitai ari dusa, Iya nyadi seruan kitai dalam serega lalu mai kitai suh pengidup ti meruan belama. Aram kitai ngaku dosa kitai dalam pengarap sereta ngesal ati lalu enggau ati ti mutus tetap ngintu pesan Allah Taala lalu begulai diau dalam pengerindu enggau pemaik enggau semua orang. Allah Taala ti pemadu kuasa, Apai kami ti di serega, kami udah bedusa ngelaban Nuan enggau diri sama diri dalam peragam, dalam jaku, dalam kereja, uti ati ti enda ibuh, ulih pengelemi, ulih ati nang deka ngereja iya. Kami amat ngesal ati ke semua dusa ti udah digaga kami. Tegal Anak Nuan Jesus Kristus ti meri ke kami ampun semua dosa kami ti udah lalu saup kami betuai ke Nuan enggau ulah ti badas awak ke ngemesai ka nama Nuan. Amen.
Allah Taala ti pemadu bekuasa, ti ngampun semua orang ti amat nesal ati ke dosa. Kasih ke kita, ngampun, lalu ngelepas ke kita ari semua dosa kita, netap lalu ngering ke kita dalam semua kerja badas, lalu ngintu kita dalam pengidup ti meruan, ulih Jesus Kristus Tuan kitai. Amin.
Tuhan kasihka kami. Tuhan kasihka kami. Kristus kasihka kami. Kristus kasihka kami. Tuhan kasihka kami. Tuhan kasihka kami. Kitai bediri nyebut mulia dalam dua roti madu tinggi. Muliaka Allah Taala ke endur ti pemadu tinggi, selamatka nembiak Iya dalam dunya. Tuhan Allah Raja serega, Allah Taala ti pemadu bekuasa, ti apai semua, kami nyembah Nuan, kami meri terima kasih ke Nuan, kami muji Nuan ketegal mulia Nuan. Tuhan Jesus Kristus Anak Tunggal Allah Taala. Apai, Tuhan Allah Taala anak dunba Allah Taala. Nuan ti muai dosa mensia, kasihka kami. Nuan ti duduk muak ke kanan Allah Pai, sambut sembiang kami. Laban semina Nuan aja siku aja ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti Pemadu Tinggi Tuhan Jesus Kristus sama enggau Roh Kudus dalam mulia Allah Taala. Amin. Diatu kitai nya sampi ka minggu tu ba bulletin kitai tauka ba screen diatu. Tuhan ti pemadu bekuasa ulih Anak Tunggal Nuan Jesus Kristus, Nuan udah ngalahka kuasa pemati, mukaka kami pintu ti mai ngagai pengidup. Ti meruan belama. Awak ka ulih pengasih nuan ti ari mua kami. Nuan ngiri ka kedalam runding kami pengingin ati ti manah ngambi ka ari saup nuan. Kami tau ngena nya ngereja utai ti pulai ka pemanah. Ulih Jesus Kristus ti udah angkat idup baru lalu megai perintah enggau nuan apai. Saum enggau Roh Kudus. Petara siku aja ari diatu datai ke belama-lamaya. Amin. Diatu kitai duduk ninga ke bacha epistula lalu tambung ke nya enggau bacha ari injil.
Shalom. Bacha pistula kitai pagi tu diambi ari Kerja Rasul bagi lapan ayat dua puluh enam sampai pengujung. Udah nya siku melika Tuhan bejaku ngagai Pilip, Angkat nuan, lalu bejalai tunga ke selatan ngagai jalai jalai jalai raya ti nuju ari Jerusalem ngagai Gasa. Jalai raya nya ngerinchah menua puang. Pilip angkat lalu bepuk. Nyadi siku pemesai ari Ethiopia ka udah dipeliri ke ngemata ka sarang wang kuin kandas menua Ethiopia udah masang ngagai Jerusalem deka nyembah Allah Taala. Lalu iya diatu benung mulia ka diri ngagai menua iya empu. Duduk dalam kerita kuda nya, lalu macha bup nabi Isaiah. Roh Kudus lalu bejaku ngagai Philip, Alai nuan mansang ngagai kerita kuda nya. Pilip lalu belanda ngagai kerita kuda nya, lalu ninga orang nya macha bup Nabi Isaiah. Pilip lalu nanya iya, Kati nuan meretika utai dibacha nuan? Disaut orang nya, Baka ni aku baka ni baka ni ku aku ulih mereti enti orang nadai nerangka utai nya ngagai aku? Iya lalu ngasuh Pilip niki lalu ngagai kerita kuda nya. Pilip lalu duduk ngimbai iya. Tu genteran dalam Bup Kudus ti dibacha iya. Iya baka bedus ti deka disayat, baka anak domba ti enda bebunyi lebuh iya dikukur. Iya nadai bejaku selaka. Iya dikeduan lalu enda diberi atur ti lurus. Sapa ulih bejaku pasal peturun iya? Laban nyawa iya udah diambi ari dunya tu. Pemesai nya lalu nanya Pilip, Padah ka ngagai aku, sapa orang ke dikenang nabi nya? Pasal iya empu tauka pasal orang bukai? Philip lalu belabuh bejaku bepun ari ayat nya, lalu nusui ngagai iya berita manah pasal Jesus. Lebuh seduai iya benung di rantau jalai, seduai iya lalu datai ka ka endur siti ti bisi ai, lalu ku pemesai nya bejaku, Peda, Nuan, ditu bisi ai. Nama utai ti tau nagang aku dipati dibaptisa? Ku Philip bejaku ngagai iya, Enti nuan arap enggau pengabis ati nuan, nuan tau dibaptisa. Pemesai nya lalu nyaut, Aku arapka Jesus Kristus nya Anak Allah Taala. Iya lalu ngasuh kerita kuda nya ngetu, lalu seduai iya sama nurun ngagai ai nya. Pilip lalu mbatisa iya. Lebuh seduai iya pansut ari ai nya, Roh Kudus lalu nabanka Pilip. Lalu pemesai nya nadai agi meda Pilip. Iya lalu mupuk ngagai ati, tang Pilip nemu diri di Asotos. Lalu lebuh iya bejalai nengah menua nya, iya nusi nusi berita manah dalam semua nengeri nyentuk ka iya nyau datai di Sesiria. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ka Allah Taala. Baca kedua kitai bediri, kitai macha Injil. Injil kitai pagi tu diambi ari Injil ti ditulis Saint John bagi lima belas satu ngagai lapan. Mulia Kristus Tuhan kitai. Aku tu pun anggur ti bendar, lalu Apai aku tukang kebun. Iya muai ari aku genap iti dan ti enda bebuah. Genap iti dan ti bebuah dijarau iya, ngambika dan nya bebuah lebat agi. Kitai udah dituchi ulih jaku ti disebut Aku ngagai kita, Meruan dalam Aku, lalu Aku deka meruan dalam kita. Dan enda ulih bebuah nganti nganti ngati diri enti Iya enda meruan begempung enggau nuan. Baka nya mega kita. Kita enda ulih bebuah enti kita enda meruan dalam Aku. Aku tu pun anggur. Kita nya dan. Orang ke meruan dalam Aku, lalu Aku meruan dalam sida, Deka bebuah lebat laban enti nadai aku kita enda ulih ngereja sebarang utai. Laban sapa barang sapa enda meruan dalam aku deka dibuai baka dan lalu layu. Dan ti deka ti baka nya deka digumpul, ditikauka ngagai api lalu ditunu. Enti kita meruan dalam aku lalu lalu jaku aku meruan dalam kita, pinta sebarang utai ti kedeka kita, lalu kita lalu utai nya deka dikereja ke kita. Apai aku dimuliaka enti kita bebuah lebat lalu nyadi murid Aku. Tu Injil Kristus.
Dalam nama Apai, Anak enggau Roh Kudus. Amen. Duduk. Selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan kitai ulih betemu baru begulai sama muji nyembah Tuhan sereta belematika jaku Iya ti mai pengidup ngagai kitai neh. Nyadi sehari tu iya nya Hari Minggu Easter ke kelima, endur kitai ngingatka Jesus ti udah angkat idup baru. Nyadi tema ke minggu tu munyi ku udah disebut tadi iya nya besaum enggau Tuhan, seruan seruran bekaul enggau iya. Nyadi apin aku bekunsi enggau kita pasal tema tu aku dulu deka meri kita becherita ke siti cherita neh. Thomas beumur empat puluh dua taun lalu bini iya umur iya empat puluh taun lalu seduai iya bisi tiga iku anak. Lalu bisi ari siti ari anak iya ke ketuai iya ke indu beumur enam belas taun betemu enggau kaunselor sekula sida. Iya nyabak lalu madahka diri stres. Ari pansik kaunselor nya ti berandau enggau iya, kaunselor tu nemu nembiak tu nadai kaul enggau apai indai iya. Apai enggau indai iya sida menyadi ngati-ngati ngereja utai kediri di rumah. Apai meda tv, facebook nya macam-macam meh. A. Pendiau sida. Nyadi reti nya sida nadai kaul neh. Nyadi pemutus iya kaunselor tu nemu nembiak tu kebendar iya aus pengerindu. Iya nyabak betemu enggau kaunselor nya udah iya ke meda nembiak ti umur lima taun, lima taun diau di seberai rumah sida iya. Selalu gaga ketawa. Bemain betundi enggau apai indai iya neh. Nyadi iya tu selalu diberap orang. Selalu ditempap orang burit ke nya. Lalu disium. Nya ne meda nembiak tu penuh enggau pengaga. Ne meda ruang bilik tu penuh oleh pengaga neh. Tu ti ngasuh nembiak enam belas taun tu sinu amat ati. Nyadi ko iya dalam ati nyadi ko iya nyebut dalam ati diri, Kati ti aku tu dikerindu baka tu naka pengaga ati aku. Nya te sebut nembiak tu. Nyadi ditu kitai meda nembiak tu diau dalam ruang bilik ti serba bisi neh besaum enggau apai indai iya. Tang enda semesti iya orang ti besaum begulai dalam siti ruang bilik bisi pengelantang, enda semesti iya. Pengelantang semena bisi enti semua orang dalam ruang bilik nya bisi kaul ti rapat. Kaul ditu kitai meda kaul mai pengelantang. Iya nya buah kaul. Pengelantang tu buah kaul neh. Nyadi cherita tu bisi amat aaa beguna kena kitai meretika tema kitai ke sehari tu. Neh. Keterubah iya tema kitai enda ngetu ba besaum enggau Tuhan. Iya enda ngetu dia lalu tang diteruska ngagai seruran. bekaul enggau iya. Reti nya, dui ti tu enda tau enda sama bisi baru ulih mansut buah ke lebat. Baka nembiak tu tadi, nya baru iya ulih mansut ke buah pengelantang. Kaul nya mesti bisi taja pe nuan dalam siti ruang bilik. Nyadika minggu tu kebendar iya kitai diletakka macha tigiti bacha deh. Tang semina dua aja dibacha kitai. Keterubah iya kebendar iya Pemungkal dua puluh dua ayat satu ngagai lapan belas iya nya pasal Allah Taala ngasuh Abraham nyerah Ishak nyadika piring. Bacha kedua, Kereja Rasul lapan, dua puluh enam ngagai ujung, ti udah didinga kitai tadi, iya nya pasal Philip enggau pemesai ari Ethiopia. Enggau ke penudi tadi, iya nya ari Injil John lima belas, satu ngagai lapan, iya nya pasal pun anggur ti bendar. Neh. Ari dui ti bacha keterubah tadi, pemungkal enggau Kereja Rasul, empat pekara ti ulih diperati kitai ditu neh. Kesatu iya nya jaku Tuhan. Kitai meda Tuhan bejaku enggau Abraham ti kitai macha dia neh. Kedua iya nya kitai meda ditu mega orang Ethiopia tu macha Bup Kudus. Isaiah bacha iya. Lalu kitai meda nemu Philip benung bejalai ngerembaika jaku Tuhan. Okay, ukai semina nya, kedua ngasi. Kitai ke diperati kitai tu ngasi. Abraham ngasi Sampai kia nyadi Ishak nyadika piring ngasi iya. Iya mega selalu ngereja pengawa meri piring ngagai Tuhan laban tu endang dasuh Tuhan iya ngasi enda kala enda ngasi iya. Kitai meda Philip mega iya nginjil ngagai bansa bukai ngagai orang Ethiopia. Lebuh melikat ngasuh iya, kin nuan ngagai iya nyin? Iya ngasi. Iya nadai madah, Unggai ku nya bansa bukai enda. Iya ngasi. Lalu mega kitai meda orang Ethiopia tu iya ngasi, iya arap lalu ngasi ke Bup Kudus. Nya kebuah iya dipinta dibaptisa. Tegal iya ngasi, arap sereta ngasi. Ketiga, ti kitai beratika ari dua iti bacha tu tadi, mayuh orang nerima Tuhan. Ti kitai macha ba pemungkal tadi, semua bansa deka minta Tuhan merekatka sida, iya ku iya. Baka Iya ke udah merekatka peturun Abraham. Kitai meda mega meda ba orang Ethiopia tu tadi, orang bansa bukai nerima Jesus. Keempat, teka perati kitai tu berekat. Nama berekat lebuh kitai nerima Tuhan lalu ngasika Iya? Kitai meda Abraham diberekat enggau peturun ti mayuh, ku iya. Lalu mega peturun ti ngalahka munsuh, reti nya ngalahka kuasa dosa. Lalu kitai meda ba orang Etiopia tu iya dilepas ari dosa laban iya udah dibaptisa. Tu meh berekat ke diterima kitai neh. Nyadi, enti kitai pulai ngagai bacha Injil kitai, iya nya John lima belas ayat satu ngagai lapan, Pekara ti tau dipelajar kitai pasal kaul kitai orang Kristian iya tu bejaku pasal pekara ti tau dipelajar pasal kaul kitai orang Kristian enggau Tuhan pasal kaul neh. Terubah iya utai ti dipelajar kitai, kitai tu ruang bilik orang Kristian neh. Kitai tu ruang bilik orang Kristian. Ba bacha Injil kitai tadi, terang bendar kitai dipadah kitai tu dalam ruang bilik Tuhan, iya nya besaum enggau Iya neh, ruang bilik Tuhan kitai tu. Kitai diterima dalam ruang bilik tu laban kitai udah dituchi ulih Jaku Tuhan, iya nya Jesus. Ayat ketiga tadi madah. Nyadi dalam ruang bilik tu bisi empat enti teh ditu peda kitai iya. Satu apai kitai iya nya tukang kebun. Kedua anak iya pun anggur iya nya Jesus. Ketiga Dan iya nya kitai. ti mansut kebuah, lalu siti agi iya nya dan sama dan dia tang enda mansut ke buah. Tu dalam ruang bilik kitai neh reti nya kitai bepanggai ba pangan diri enda tau enda bisi kaul. Ti kitai nadai kaul kitai baka nembiak nya tadi meh sunyi pengidup nyabak. Ha, tang ditu ukai semina nya kitai deka di buai ari ruang bilik nya enda ulih bejantil agi. Okey. Kedua, utai ka dipelajar kitai ditu kelimpah ari kitai tu sebilik enggau Tuhan iya nya sapa ti enggau kitai bekaul enggau nama tuju iya. Beguna amat tu. Nemu sereta. A. Becantil enggau pun anggur ti bendar beguna amat ke pengidup buah ke pengidup tubuh enggau pengidup roh kitai ne. Laban ditu Jesus madah, Aku tu pun anggul anggur ti bendar. Enti salah pun anggur ti endur kitai bejantil, kitai. Ulih bebuah, tang bebuah nya masam. Bisi ulat nadai guna. Tauka kitai enda ulih bebuah laban enti kitai ngarap ke buah rian pansut ari pun anggur iya ngai nyadi. Ngai nyadi neh. Nya kebuah kitai enda tau enda uhh nemu sapa ke enggau kitai bekaul. Nyadi enti kitai macha ditu. Ba Injil John, Jesus madah, Aku tu. Nyadi jaku tu masuk ngagai ati runding kitai lebuh Tuhan ke madah, I am who I am. Aku tu Aku. Lebuh Iya bejaku enggau Moses kelia. Kita tau meda ba Pemansut tiga empat belas. Lalu, ba penyanggup baru, sapa orang ti nyebut Aku tu? Nadai orang bukai. Semina Jesus aja selalu nyebut Aku tu. Kita tau meda mayuh ditu, ba John mayuh ditu, iya madah, Aku tu penampak dunya. Aku tu pintu raban bedus. Aku tu pengibun bedus ti badas. Aku tu ruti ti idup ke nurun ari serega. Aku tu pengangkat enggau pengidup. Aku tu jalai, pemendar enggau pengidup. Nama reti tu? Tu meri tuju enggau peneka Allah Taala ke nanam pun anggur tu ngambika kitai nerima Jesus lalu nyadi ke anak murid. Jesus ti ngemuliaka Tuhan. Reti nya, lebuh Jesus nyebut aku tu nunjukka iya nya tadi sama orang ti nyebut aku tu bebuk penyanggup lama. Reti nya Jesus tu Tuhan. Nya pun anggur nya. Tukang kebun nya Tuhan. Iya nya Jesus tadi neh. Nyadi kedut ketiga kitai bejaku pasal kaul neh. Nyadi kaul tu beguna amat nitihka cherita anak mit tu tadi beguna amat kaul tu. Nyadi ditu kitai mega meda kaul apai enggau anak. Anak enggau kitai mensia lalu pulai baru ngagai apai ti nyadi kebun, tukang kebun. Nyadi pun anggur, iya nya Anak tauka Jesus, beguna ke tukang kebun, iya nya apai, ngintu iya, maja iya ngambika iya ulih mansang besai enggau manah. Nyadi anak tu beguna ke apai. Nyadi tukang kebun iya nya apai mega beguna ke anak. Kena mansut ke buah ti kedeka iya laban enti nadai anak utai ke kedeka iya mansut buah ke manah enda ulih nyadi. Dia kitai meda kaul seduai neh apai enggau anak. Ditu kitai meda apai enggau anak enda ulih diserara neh enda ulih diselara laban seduai iya bepanggai ba pangan diri lalu seduai iya sama nya kebuah kitai meda Jesus madah ba John sepuluh ayat tiga puluh kami duai apai endang siku reti nya tukang kebun enggau pun nya nang orang ti siku. Bukti iya tadi, seduai sama nyebut, Aku tu. Nah, reti nya seduai orang ti sama. Nah. Ditu kitai megeda kaul antara Anak enggau Dan iya. Pun anggur, iya nya Jesus, ngena kitai mansut ke buah. Kitai ke nyadi Dan iya. Nyadi kitai ke Dan iya bepanggai ba pun anggur ngambika bebuah. Nya kebuah kitai mesti bejantil enggau pun laban ari pun nya pansut pemakai enti kita belajar sains neh neutron ko orang ngagai dan nya ari pun nya masuk kia neh nyadi nya ti meri kitai penemu meri kitai pengering ngiring kitai ti nadai pun nya dan enda ulih idup aa nya kaul dia neh nyadi udah nya kitai meda. Dan kitai tu kedan mansutka buah. Buah nya mega pulai baru ngagai tukang kebun laban tuju tukang kebun iya nya iya ka meda buah ke lebat. Nyadi kitai kedan tu mansut buah ke lebat lalu meri pengaga ngagai Tuhan. Ngemuliaka nama Tuhan. Nya kitai meda kaul dia. Kaul mesti bisi Apai, Anak, Dan lalu mansut kebuah ti meri mulia ngagai nama Tuhan. Ari pun anggur iya meli gambaran pasal kaul neh. Aa iya enda ulih enda ulih siti kitai serumah tang kitai enda tau enda bisi kaul nya baru kitai ulih mansut kebuah ti manah. Keempat, utai ke tulih perati ti ditu, kitai nadai daya enti nadai Jesus. Tu pasal kaul kita, kitai nadai daya enti kitai nadai Jesus. Okay. Laban pengidup kitai enda ulih ngayanka mulia Tuhan enti kitai nadai Jesus. Enda ulih kitai. Laban ari pun anggur pansut buah anggur. Iya enggai nyadi ari pun anggur pansut buah teto empelam enggai nyadi iya enda baka nya iya. Ha. Buah Roh Kudus semina ulih pansut ari dan pun anggur iya nya pun anggur Kristus nadai ulih ari utai bukai. Nya kebuah ditu kitai madah kitai nadai daya enti kitai nadai Jesus. Nyadi Jesus enggau terang madah pasal kaul kitai enggau Iya. Meruan dalam Iya beguna amat kena nentuka kitai mansut kebuah ti lebat ti ngemuliaka nama Tuhan sereta ke tuju penunga pengidup kitai. Tu beguna amat tu ke tuju peguna penunga pengidup kitai. Pengidup ti meruan tauka nuju jalai pemati. Beguna amat nya laban kitai meda Dan tadi enti iya ditetak buai ke api ditunu. Kitai enggai nitihka nya, nitihka siti nyin dijarau ngambika bebuah lebat. Ke nya ngambi kitai bisi pengidup ti meruan. Reti nya enti kitai nadai bisi kaul enggau Jesus, kitai enda ulih mansut kebuah ti kedeka Tuhan lalu deka tingkil diputung ari dan pun anggur ja neh ti kitai enda bejantil enggau Tuhan. Ukai semina nya, kitai ditunu dibuai reti nya mati roh kitai. Mati roh reti nya nadai kaul enggau Tuhan. Nyadi kitai dalam kuasa dipegai ditanchang diikat ulih kuasa pemetang. Nadai penyadi meh kitai nya. Ha. Nya kebuah kitai orang Kristian ngiga pengering enggau tuju pengidup nengah kaul kitai enggau Jesus. Nya kebuah kitai macha Bup Kudus, besembiang, bekunsika jaku iya laban dikitai deka ngiga pengering enggau tuju pengidup nengah kaul kitai enggau Jesus neh. Kaul nya nengah Roh Kudus ke bisi enggau kitai. Nya kebuah tadi Jesus madah, Ti kitak bejantil enggau aku, aku bisi enggau kitak. Amat kitai enda ulih meda iya tang kuasa Roh Kudus iya bisi enggau kitai ditu neh. Ba John empat belas ayat enam, enam belas ngagai tujuh bejaku pasal buah Roh Kudus neh. Nyadi lebuh kitai benyantil enggau Jesus, Bejantin rapat enggau iya, kitai ulih mansut kebuah ti lebat. Nyadi kitai ti lemi tau nyadi kering enti kitai bejantin rapat baru enggau pun anggur Kristus. Anang ngirau enti kitai lemi, kitai ulih kering baru enti kitai bejantin rapat agi enggau. Pun anggur Kristus. Tang anang enda bejimat, kitai kekering dalam pengarap mega tau nyadi lemi lebuh kitai kurang numpuka Jantil kitai enggau pun anggur Kristus. Reti nya kitai belubah-belubah deka ngereja pengawa dunya lalu enda ngasika pesan Tuhan. Nya ti ngasuh kitai enda ulih mansut kebuah kelebat buah kemanah ti ngujungka dan nya ditetak dibuai. Kitai enggaika utai nya nyadi neh kitai ka terus bejantil bekaul enggau Jesus neh. Nyadi ditu kitai meda kaul tu mega bejaku pasal bebuah lebat. Nama reti buah bebuah lebat tu lebuh kitai bekaul enggau Tuhan? Bebuah lebat tu, reti nya kitai nyadi anak murid Jesus. Neh, ba pun tadi kitai nemu Tuhan nanam pun anggur ngambika mansut buah anggur ti lebat. Batang tuju iya, iya nya John empat belas ayat enam ti madah, Aku tu meh jalai, pemendar enggau pengidup. Nadai orang ulih datai ngagai Apai Enti enda nengah aku. Tu berita manah pasal penebus dosa, ngambika dosa mensia diampun lalu diterima nyadi anak Allah Taala. Reti nya mensia bebayak baru enggau Allah Taala lalu bisi kaul baru enggau Iya. Neh. Nya kebuah kitai patut ngerembaika berita manah neh, ngambika mayuh agi orang nemu Jesus lalu nerima iya nyadika Juru Selamat. Reti nya kitai dipinta nyadi anak murid Jesus neh. Kitai mega enggau naka ulih dalam pengering dalam nama Jesus ngereja pengawa Tuhan baik ke nya ba gerija, baik ke nya ba ministri enggau jalai bukai baka gempuru rumah, gempuru besampi neh. Laban tu. Ulih kitai ulih nyaup Tuhan ngerembaika jaku Iya ngambika mayuh agi orang nerima Iya nyadika Juruselamat. Tu buah ti kedekaka Tuhan nengah kitai. Kelimpah ari nya, kitai mega udah digaga lurus lalu bisi Roh Kudus dalam kitai. Lalu kitai deka mancharka penampak mulia Tuhan dalam pengidup kitai. Laban ba bacha John tadi iya bisi nyebut ngemuliaka nama iya. Nyadi siti ari chara nya kitai ngayan kita mancharka penampak mulia Tuhan ari pengidup kitai. Nama utai nya? Utai ke pansut ari kitai ti mancharka mulia Tuhan lebuh kitai bekaul enggau iya lebuh Roh Kudus bisi enggau kitai. Tu nya tu buah roh kudus neh ti pansut ari kutai orang ulih meda kitai. Galatia lima dua puluh dua Iya nya pengerindu, pengaga, pengai, pengam, pemaik, pengeliat ati, penyiru, pemadas, pemanah ati, penelap, enggau Ulih nagang diri. Tu asil ti mengalir ari kaul kitai enggau Jesus. Reti nya, tu ukai asil ari kitai empu, ukai. Tang, asil ti pansut ari kaul kitai enggau Tuhan. Ari Tuhan. Ari dan pun anggur nya, mansa ngagai ari pun ngagai dan, dan ngagai buah. Ah ukai ari buah nya kin ke ukai iya ukai baka nya neh. Nyadi semua tu kena ngemulia ke nama Tuhan lebuh orang meda kitai ooh orang tu manah nembiak Tuhan. Ah nya kebuah iya. Keenam kaul tu meri kitai berkat reti nya kitai amat beberkat ti kitai bisi kaul enggau Tuhan neh. Ditu Iya meda pinta sebarang utai ti kedeka kita, lalu utai nya deka dikereja kitai. John lima belas ayat tiga madah ngagai Jesus madah ke kitai, kitai udah dituchi lalu jaku ti disebut aku ngagai kita laban jaku ti udah disebut aku ngagai kita. Laban kitai udah digaga tuchi, kitai bisi kaul enggau iya, enggau iya neh. Nyadi kaul tu ti nentuka peminta kitai. Kaul tu ti nentuka peneka kitai. Reti nya utai ti pansut ari Roh Kudus, ari pun anggur, iya nya pemakai nya deka pans tu ti nentuka buah iya neh. Ah nya kebuah kaul tu enggau Jesus tu nentuka buah ti pansut ari kitai. Kitai bisi dalam Kristus lalu jaku Iya mega bisi dalam kitai lalu peminta kitai deka nitihka peneka Iya. Lebuh Roh Kudus bisi enggau kitai, kitai enda minta utai bukai, tang minta utai ti nitihka peneka Tuhan. Laban iya ti diau dalam kitai neh. Nya alai kitai enda minta utai nitihka pengingin ati mensia tauka utai jai. Enda kitai minta utai nya. Nya kebuah ditu, lebuh kitai meda, Oh, aku minta diri kena tiket 4D, nama Tuhan nadai madah, nadai ulih deh. Nama aku enda kena ne? Iya madah pinta semua utai, utai tu ke diberi. Iya ukai baka nya pangan menyadi. Tu nitihka peneka iya. Laban kita, peminta kita ukai ari pun anggur Kristus. Peminta kita datai ari pun buah asam ke pait dini Tuhan ka beri no ngagai Tuhan utai ke masam enggai Tuhan makai nya. Haa. Iya mesti pansut ari pun anggur Kristus. Haa. Peminta nya. Okey. Hmm. Nama berkat ti diterima Abraham? Ti kita meda ba pulai baru ngai bup penyanggup lama tadi neh. Iya diberkat enggau peturun ti mayuh, peturun ti ngalahka munsuh iya nya dusa. Ngagai Abraham mega semua bansa deka minta Tuhan merekatka sida baka Iya ti udah merekatka peturun Abraham. Tu berekat nah, berekat ti diturun Tuhan nengah Abraham ti ngasika jaku Iya. Kitai mega meda ba orang Ethiopia tu tadi, iya diberekat ngena penemu pasal Berita Manah. Enggau dosa iya diampun lebuh iya dibaptisa. Tu berekat. Kitai pen nerima berekat nya. Dosa kitai diampun lebuh kitai nerima Jesus. Kitai udah dibaptisa. Lalu ukai mina nya, menyadi pangan kitai mega mayuh nerima Tuhan. Aa peturun ki Tuhan majak mayuh. Aa nya kebuah iya ngasuh kitai nyadika anak murid Jesus, ngerembaika jaku iya, ngambika buah. Majak mayuh. Buah Roh Kudus majak mayuh. Orang nerima Tuhan majak mayuh. Lalu ruang bilik Tuhan majak besai nah. Tang kitai ketujuh tu tauka penudi kitai anang enda ingat pemedis bebuah lebat tauka nyadi anak murid. Bisi pemedis iya. Enti kitai meda ditu, tukang kebun ngereja duit ti pengawa kena nentuka pun anggur ngeluar buah ti manah sereta lebat. Satu, iya muai genap iti dan ti enda bebuah. Nya nadai ngachau enda bebuah. Buai iya tetak, buai tunu kapi. Genap dan genap iti dan ti bebuah dijarau iya ngambika nya. Bebuah lebat agi, taja pa kitai agi mengkang besaum enggau Tuhan. Nyadi kedua-dua iya deka telih, baik kitai bebuah, enda bebuah, dan nya deka telih ulih duku kitai ke bebuah lebat laban kitai dijarau. Reti nya, lebuh kitai bejalaika pengawa Tuhan, kitai tetap deka napi. Pemedis. Nyadi Tuhan ngaina madah enggau kitai dulu, ngambika kitai nyepi diri pedis undi Tuhan tu madah ke ibuh, Aku bejalaika pengawa Iya tu, tu, tu, nama tu agi pedis ke deh, endi nuan Tuhan? Iya ukai baka nya, Tuhan endang madah semua utai tu kena ngeringka pengarap kitai, negapka. Pengawa ulah runding kitai ngambi kitai ulih bejalaika pengawa iya enggau lebih manah agi, more productive, more effective ke orang neh. Nya tuju iya. Nyadi, sebedau aku uhh nutupka jaku kunsi aku, tentu kitai deka nanya, nama patut dikereja kitai ngambika kitai Seruan bekaul enggau Tuhan. Tadi kitai nemu pasal kaul, kitai nemu pemesai reti kaul, pemesai reti ngagai Tuhan, ngagai kitai, nama guna iya. Diatu kitai deka nemu nama patut dikereja kitai ngambika kitai seruan bekaul enggau Tuhan. Ari tigi ti bacha tadi. Iya nya pemungkal Kerja Rasul enggau John. Kitai nemu Tuhan bejaku enggau Abraham, pemesai ari Ethiopia macha jaku Tuhan, lalu Jesus mesan anak murid iya. Ketiga-tiga tu bejaku pasal jaku Tuhan. Jaku Tuhan. Reti nya, Jaku Tuhan beguna amat ba kaul kitai enggau Iya. Nya kebuah kitai diperansang macha Bup Kudus setiap hari. Selalu kitai ninga tu ajar para pederi, ajar ari ketuai gerija kitai neh. Datai besembiang tiap minggu enggau orang seminar, workshop pasal Jaku Tuhan. Ba mayuh utai bukai, endur kitai ulih ninga, macha, lalu diajar orang pasal Jaku Tuhan. Kebuah iya, ngambika kitai deka ngelala iya enggau dalam agi, lalu numpuka ati enggau runding kitai ba Tuhan. Lebuh kitai napi penguji, jaku tu meh nyadika pengering kitai, nyadi kitai enda deka nyadi lemi. Tang kitai tetap bepanggai bejantil enggau pun anggur Kristus, ukai pun anggur utai bukai. Nah. Kedua, ditu mega kitai meda Abraham, pemesai ari Ethiopia enggau anak murid Jesus ngasika jaku Tuhan. Ngasi, nah. Ari kitai ti ngasika jaku Tuhan, kitai manggaika pengarap kitai ba Tuhan. Kitai bisi Roh Kudus. Ti nunjukka kitai bisi bekaul enggau Tuhan. Ti ngingatka kitai pasal jaku Iya lebuh Iya meri penemu enggau pengering. Pengawa ngasi mega bisi disebut ba Ulang Adat sebelas ayat satu, iya madah, Seruan seruran ngasika semua adat iya, enggau Pemandang empat belas Ayat dua belas ti madah, Sida ke ngasika pesan Allah Taala sereta tetap arap ke Jesus. Ukai mina nya, mayuh agi verse bukai ne. Ketiga, kebuah kitai patut chara kitai patut ngatur kaul kitai enggau Tuhan iya nya kitai ngereja pengawa Tuhan. Ari example ke diberi Abraham, iya meri piring. Ari example Philip ba Kerja Rasul tadi, nama pengawa iya? Iya nyadi anak murid Jesus, ngerembai ke Berita Manah, reti nya bejalaika pengawa nginjil neh. Tu pengawa Philip neh. Lebuh kitai ngereja pengawa ke Tuhan, Tuhan bisi enggau kitai. Tu nunjukka kitai bekaul enggau Iya. Nah, tu chara kitai ngayanka neruska kaul kitai enggau Iya. Nah, lalu kepenudi iya kitai sama nemu besampi. Maya kitai besampi, kitai berandau enggau Tuhan iya, iya bisi enggau kitai. Kitai meda satu Tesalonika lima tujuh belas enggau semilan belas ti madah. Seruran besampi. Lebuh kitai seruran besampi, kitai ulih ngereja utai ti manah lalu nyeliah semua penyai. Luke lapan belas satu mega madah ngasuh kitai seruran besampi ngambika semengat kitai enda lemi. Nyadi tu Utai ke patut dikereja kitai kena kitai terus bekaul enggau Tuhan, jaku Tuhan, ngasika jaku Tuhan, ngereja pengawa Tuhan enggau besampi. Mayuh tai bukai tau tu batang iya neh. Enggau tu kitai pechaya kitai udah bejantil enggau pun anggur ti bendar lalu kitai ulih mansut kebuah ti lebat, iya nya nyadi nembiak Tuhan, meritaka Injil iya ngambika mayuh orang agi nyadi nembiak Tuhan, nerima Jesus lalu meri mulia ngagai nama Tuhan. Tu utai ke dipinta kitai ngagai tiap-tiap iku kitai, sama bekunsi ngerembaika jaku Tuhan. Lalu terus bekaul enggau iya ngena sampi, machaka jaku iya, ngasika jaku iya neh enggau ngereja pengawa iya. Enggau tu terima kasih eh Tuhan merekatka tiap-tiap iku kitai. Amen.
Kitai sama bediri nyebut batang pengarap kitai orang Kristian. Kami arap ka Allah Taala, Petara ti siku aja, Apai ti pemadu bekuasa, ti ngaga serega enggau dunya, enggau semua utai ti dipeda enggau semua utai ti enda dipeda. Kami arapka Tuhan siku aja, Jesus Kristus, Anak Tunggal Allah Taala ti endang sama bisi enggau Allah Taala kenyau ari mulia kelia. Iya Allah Taala ti datai ari Allah Taala, Penampak ti datai ari Penampak, Petara bendar ti datai ari Petara bendar. Iya diperanak, iya ukai digaga, iya endang sama sebaka enggau Allah Apai. Ulih iya semua utai digaga. Iya nurun ari serega tegal kitai laban deka nebus kitai mensia. Ulih kuasa Roh Kudus, iya diada ke Maria Darah Tuchi lalu nyadi mensia. Ketegal kitai iya diregang diletak Pontius Pritus, iya merinsa, mati lalu dikubur. Ari ti ketiga iya angkat idup baru ngamatka jaku dalam surat Allah Taala kelia. Iya pulai ke serega duduk mua ke kanan Allah Apai iya deka datai baru enggau mulia deka milih orang ti manah enggau orang ti jai, semua ti agi idup enggau ti udah mati, lalu perintah iya deka meruan belama-lama. Kami arap ke ke Roh Kudus ti Tuhan ti meri pengidup iya datai ari Apai enggau Anak. Iya sama sebaka enggau Allah Apai enggau Allah Anak, sama disembah tau dikemesai. Iya udah bejaku seruan ke sida nabi. Kami arap ke ke siti eklisia aja ti kudus, ti kelika dibepun ari sida rasul. Kami ngaku siti baptisa dikena ngampun dosa. Kami nganti pengangkat orang ti udah mati enggau pengidup ti meruan dalam dunya ti ka datai. Amin. Kita duduk, lalu diatu kitai meri awak sampi pinta ulih nyadi kitai Lerida City.
Aram kitai besampi. Kitai diau jenuh nelama. Aram kitai besampi ka eklisia sereta semua mensia dalam dunya tu lalu meri terima kasih ke semua pemanah Allah Taala ba kitai. Allah Taala ti pemadu bekuasa, Apai kami ti di serega, Nuan udah besemaya deka ningaka sampi kami ti minta dalam pengarap. Apai ti kasih, terima kasih ke jaku lalau Nuan ke pagi tu ti udah dikenataika ke tuai kami Subdeacon John Kennedy. Apai ti kasih, saup pengidup kami betuaika Nuan enggau pengabis ati, semengat runding enggau pengering kami. Enchelaka mata enggau pening rohani kami ti agi buta, ngambika kami ulih meda pemesai pengasih Nuan ti seluran deka ke kami terus ngembuan kaul ti meruan enggau Nuan. Nya alai Apai, kami besampi putuska semua penanggul ti nanchang pengidup kami, ti udah nekul kami mansang dalam Nuan ngambika pengidup kami enda tinggil ari jari Nuan. Pegai jari kami, iring singkang kaki kami. Rengkun kami dalam berap nuan Tuhan ngambika pengidup kami enda tepejuh singkang sereta tepawah ari jalai nuan sereta kami ulih ngemansutka buah ti deka dipeda nuan nyadi nyata dalam pengidup kami. Laban kami nemu Tuhan, orang ti arapka nuan sigi enda lebu ngapa. Nya alai Apai berika kami ati ti ngasi, ati ti rindu besampi sereta ngereja pengawa nuan nitihka utai ti dulih tagaka nuan dalam pengidup kami. Nya alai apai, awakka jaku nuan ti baru udah didinga kami tadi tama dalam runding lalu larat ngagai ati kami sereta tumbuh dalam pengidup kami baka leka benih ti labuh lalu tumbuh ba tanah ti amik mansut kebuah ti manah ngambika ministri nuan majak bekerembai lalu mayuh agi mensia deka nemu pemendar berita manah nuan sereta nerima Kristus nyadika Tuhan enggau Penyelamat sida. Kami mega besampi apai ngambika jaku nuan nya tau ngubah ulah, ngelalau pendiau lalu mai mayuh agi orang nangi ngasika jaku nuan enggau pengabis ati, pengabis runding enggau pengabis semengat. Awakka kami nemu enggau awakka kami enggau sida mega nemu nama tuju pengidup kami di dunya tu semina deka ngemesaika nama nuan belamaya. Tuhan ulih pengasih nuan. Kami besampi ka bala ketuai ti ngiring kami. Beri pengering ngagai Bishop Datuk Donald Juti ti ngegai kami sapi diada Grace Ugas ke enggau bala bishop ke bukai mega enda ngira ba dinding endur sida benung mangku pengawa sida. Beri ke pengeliat ati, pengerindu enggau pengeransing sida ngerembai ke perintah Nuan. Berkat ke ruang bilik sida ngawa ke sida terus manchar ke penampak mulia Nuan. Beri pengering, pengeliat ati enggau penemu dalam ti datai ari nuan ngagai Rev. Bradley ti nyadi bika kami, bala biduri kami, Rev. Michael Pai, Rev. Sika, Rev. Abel Lim, Rev. Steven Gendang, Subdeacon kami, Chundan Jegang, Gilbert Nathan, John Kennedy, ketuai ti ngiring kami enggau semua bala leaders kami. Awakka sida selalu ransing nyadika ketuai ti ngerembaika berita manah sereta bergempung dalam pemendar nuan. Nya alai Apai, berika sida penemu ti seati, sejaku, besetuju ke semua utai enggau pangan diri lebuh sida mela sereta nyaga Eklisia Nuan ba Sensuai ditu, awakka kena ngemuliaka nama Nuan. Berekatka ruang bilik sida ngambika bini enggau anak sida nyadika teladan ti menyana, sereta peransang ti berega ngagai ruang bilik raban Eklisia ke bukai lalu terus mansang tuai enggau tegap dalam pengarap sida ke Nuan. Tuhan, ulih pengasih Nuan. Kami besampi ke semua pemela-pemela nuan ti ngulu, ngiring sereta semua ministri gerija sereta ti nyadi perengka nuan dalam gerija tu. Enda ngira dini tanggungpengawa ti dipegai sida, awakka enti bisi penyerekang beri penyerakup ti begede ati beri pengerindu ti lemi beri pengering lalu penuhka enggau pengeliat ati ngereja pengawa ti ngerindu sereta nitihka juluk ati nuan Tuhan. Awakka nengah gerija kami tu apai, bala laban Kristian ti agi dalam tanchang kuasa pemetang ulih dibai pulai baru ngagai nuan. Kami besampi awakka gerija Sinfet tu terus nyadi palan kami ngerembaika berita manah nuan. Kelebih agi ngagai bansa kami enggau bansa bukai ti bedau ngelala nuan. Sereta tau nyadika endur kami ngemunka misyen Tuhan Jesus ti ditulis da ba Matiu dua puluh lapan ayat semilan belas, ngambika semua bansa ba menua Malaysia tu ulih nyadi murid nuan. Kami besampi ke semua ruang bilik raban eklisia nuan, awakka ngembuan penemu dalam ti datai ari nuan kena ngintu ruang bilik kami empu, ngambika kami lebih agi ngayan nepuka pengidup ti betuai ke nuan. Buai kesai semua kuasa pemetang awakka kami ulih madamka enda ulih madamka penampak ti udah dipanchar ke nuan bedalam pengidup kami. Berika bala kami pangan kaling anak kami ti sama betuai ke nuan, awakka tau mai pengelantang enggau pengaga kena nya nganti jaku serebana, awakka kami sama terus ulih mansang dalam perintah nuan, Tuhan. Tuhan ulih pengasih nuan. Laban Tuhan Jesus, nuan Raja atas semua raja. Terima kasih ka penatai nuan ti mai pengerindu enggau pengidup ngagai kami mensia. Awakka kuasa nuan nagang lalu numbangka pengawa bemanang, ngeruntuh ngerubuhka kuasa bumuh, ngalah ngubah hak adat aki ini kami kelia menya. Lalu awakka kami semina bepanggai bepegai bekuasa nuan tu ulih ngereja semua utai dikena ngubat sereta ngeraika orang ke sakit. Nya alai, berika genap iku kami pengerai enggau penyamai, lalu ngagai raban Kristian nuan ti benung natka pemedis. Bedini endur sida diau diatu, kitai ngingatka sida dalam sampi kitai. Berika kami penyinu enggau penyiru kena kami ngibun kaban belayan kami ti ngenat ke pemedis. Pia mega Apai ti kasih, intu ati enggau runding kami kelebih agi ngagai bala pangan kami ti enda nyamai ati, ti tusuk runding ti sarup penemu, awakka tau mai pengelantang enggau penyenang, muji enggau mulia sereta ngemesaika nama Nuan. Kami mega apai beterima kasih ka vaksin Covid semilan belas ti udah dianjung nuan ngagai menua kami. Enggau ati ti baruh Tuhan kami beserakup kami besampi minta pengasih ari nuan. Ngambika igi penyakit tu ulih diputuska dalam nama nuan ti pemadu bekuasa. Tuhan ulih pengasih nuan. Tuhan Jesus ti pun pengangkat enggau pengidup, berika sida ti ngulit pengelantang enggau pengaga kena nganti ai mata sereta pantun puji kena nganti sabak kenang. Nya alai, dingaka kami lebuh kami ngingatka sida ti mat sida ti mati arapka Kristus. Kami ngingatka nia, kitai nyebut sida ia dalam sampi kitai. Nitihka semaya nuan Tuhan, berika kami enggau sida bagi dalam perintah nuan ti meruan belama-lama iya. Nya alai Apai, andal ati begulai enggau semua raban MGI sereta sama enggau orang ti tuchi, kami meri diri sampal enggau orang Kristian bukai ke dalam pengerindu nuan. Apai ti kasih, sambut sembiang kami tegal Anak nuan, Jesus Kristus ti Penebus kami. Amin.
Sampi ngadap. Tuhan ti pemadu kasih, pengerindu Nuan ti matak kami tama kitu. Jari kami enda tuchi, ati kami enda besedia. Kami enda patut makai teda di baruh mija Nuan. Tang Nuan Tuhan Petara ti penebus kami, Lalu magi ruti nuan enggau orang ti bedosa. Nya alai tuchi lalu tupi kami ngena tubuh enggau darah Anak nuan ti berega. Awak Iya tau diau dalam kami lalu kami dalam Iya. Awakka kami sama enggau eklisia Kristus tau begulai duduk sama makai dalam perintah nuan. Kitai bediri. Kitai tu tubuh Kristus. Ulih roh siti kitai udah dibaptisa ke dalam tubuh siti. Aram kitai ngereja utai ti mai selamat lalu ngemansang ke jalai pengidup semua. Selamat Tuhan diau enggau kita lalu sama enggau nuan mega. Aram kitai meri tanda selamat enggau pangan diri.

Pujika Nuan Tuan Allah ti Petara semua dunya. Laban pemanah Nuan kami bisi ruti tu ti deka diunjuk, ti ulih ari tanah lalu digaga jari mensia. Iya deka nyadi ruti pengidup ke kami. Puji ka Allah Taala belama-lama. Puji ka Nuan Tuan Allah ti Petara semua dunya. Laban pemanah Nuan kami bisi ai anggur tu ti deka dienjuk, ti datai ari buah pun anggur lalu digaga jari mensia. Iya deka nyadi darah Kristus ke dirup kami. Puji ka Allah Taala belama-lama. Kitai ngena. Sembiang Ekarista ti kedua. Tuhan bisi ditu, Roh Iya bisi enggau kitai. Angkatka ati kita, kami ngangkatka ati ngagai Tuhan. Aram kitai muji Tuhan ti Petara kitai, enda ngena kitai muji lalu ngebesaika Iya. Endang ngena endang patut enggau ati andal di sebarang maya di sebarang endur, meri terima kasih enggau puji ke Nuan, Apai ti kudus, Raja menua serega. Allah Taala ti pemadu bekuasa ti endang meruan, ulih Jesus Kristus Anak Nuan Tuhan kami. Lalu diatu kami meri Nuan terima kasih. Laban dalam pemenang iya ngalahka pemati, timpuh ti baru udah pegari, lalu rambau kuasa dosa udah abis. Dunya ti udah rusak enggau nyadi baru lalu mensia sekali agi disuman enggau penuh. Nya alai sereta enggau melikat enggau pengulu melikat enggau semua bala di serega, kami ngemesaika Nuan ti besai, ti bemulia lalu berari muji Nuan, ku kami. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Allah Taala ti Pengering ti Bekuasa, serega enggau dunya penuh lih mulia Nuan. Husana dalam dur ti pemadu tinggi. Berekat iya ti datai dalam nama Tuhan. Husana dalam dur ti pemadu tinggi. Dingaka kami Apai ti di serega, ulih Anak Nuan Jesus Kristus ti Tuhan kami. Ulih iya sambut piring puji. Asuh ulih kuasa Roh Kudus nuan, awakka roti enggau ai anggur ti diberi kami tu tau nyadi ba kami tubuh enggau darah Iya. Laban malam ketungkah Iya mati deregang, Iya ngambi roti, udah Iya meri puji, Iya mechahka roti nya lalu bedua ke murid Iya, ku Iya, Sambut pakai, Tu tubuh aku ti diberi ke kita. Gaga tu kena ngingat ke aku. Baka nya mega udah tembu makai, iya ngambi mangkuk, lalu udah iya meri puji, iya nyuaka sida, ku iya, Irup tu kita semua, laban tu darah aku, darah penyanggup baru ti pansut ngidupka kita enggau orang mayuh, kena ngampun dosa. Gaga tu genap kali kita ngirup iya kena ngingatka aku. Aram kitai sama nyebut misteri pengarap kitai. Kristus udah mati, Kristus udah angkat idup baru, Kristus deka datai baru. Nya alai Apai kami ke di serega, Kami ngingatka Kristus ti mati sekali ba kayu regang, ka pengangkat Iya ari mati, ka pemulai Iya ke serega, sereta nganti penatai perintah Iya. Kami ngena roti enggau mangkuk tu pengingat Kristus, Anak Nuan Tuhan kami. Sambut ulih Iya piring pengawa ti patut dikereja kami. Lebuh kami makai sereta ngirup pemakai kudus tu di mua nuan, Beri kami pengasih enggau berekat ari serega. Tupi kami ngena tubuh enggau darah Anak Nuan. Awakka kami tau mansang sebaka enggau Iya, lalu digaga nyadi siti ulih Roh Kudus Nuan, lalu nyadi kaba ti idup awakka pulai kemulia Nuan. Ulih Jesus Kristus Tuan kami, ulih Iya, sama enggau Iya, sereta dalam Iya. Lalu sama saum dalam Roh Kudus. Semua basa enggau mulia endang diberi ke Nuan, Apai ti pemadu bekuasa, ari semua utai di dunya enggau di serega ti bediri di mua Nuan, diatu lalu datai ke belama lama iya. Amen. Laban penebus kitai udah ngajar kitai, nya alai kitai nyebut. Apai kami ke di serega, kudus meh nama Nuan, datai meh perintah Nuan, jadi meh pendekat Nuan, baka dalam serega baka nya mega di dunya. Berika kami pengidup tiap hari. Ampun penyalah kami baka kami ngampun orang ti salah ngelaban kami. Intu kami ari penguji, lepaska kami ari penyai, laban Nuan ti diempu perintah enggau kuasa enggau mulia, datai ke belama-lama iya. Amen. Kitai mechah ke ruti tu lalu nyebut, Kitai mechah ke ruti tu awakka bisi bagi dalam tubuh Kristus. Taja kitai mayuh, kitai endang setubuh laban kitai bebagika ruti siti. Anak Domba Allah Taala nuan ti muai dosa mensia, kasihka kami. Anak Domba Allah Taala nuan ti muai dusa mensia kasihka kami. Anak Domba Allah Taala nuan ti muai dusa mensia berika kami selamat nuan. Datai kitu enggau pengarap sambut tubuh Jesus Kristus Tuhan kitai ti diberi iya ke kita enggau darah iya ti dipansut iya ke kita pakai enggau irupka pengingat iya ti mati ketegal kita. Lalu sambut iya dalam ati kita enggau pengarap serta lalu meri puji.

ngagai raban gerija ti enggau besembiang sechara online ke pagi tu, aku mai kitai semua besampi nerima spiritual communion. Terima kasih ke nuan, Tuan Jesus Kristus, ke semua pemanah ti udah diberi nuan ke aku, ke semua pemedis enggau pemalu ti udah ninggang nuan ketegal aku. Laban diatu aku enda ulih nerima nuan ngena Sakramen Kudus, Aku minta Nuan tama ke dalam ati aku. O Penebus, pangan enggau menyadi aku ti besai pengasih. Awak aku ninting hari ulih ngelala sereta rinduka Nuan enggau lebih dalam agi lalu nitihka Nuan enggau semak agi. Amen. Sampi kidungkup ke sehari tu. Tuhan ti endang meruan, Anak Nuan Jesus Kristus nya ja jalai, pemendar enggau pengidup. Saup kami bejalai nengah jalai Iya, andal ati dalam pemendar Iya, lalu bekunsika pengidup pengangkat Iya ti idup lalu megai perintah ari diatu datai ka belama-lama iya. Amen. Apai semua kami, kami muji Nuan lalu meri terima kasih ke Nuan. Laban lebuh kami agi jauh, Nuan ngambat kami dalam Anak Nuan, lalu mai kami pulai enggau Nuan. Dalam pemati enggau pengidup iya ngayanka pengerindu Nuan, meri kami berekat sereta nukangka pintu mulia Nuan. Asuh kami ti udah ngasaika tubuh Kristus idup nitihka pengidup iya ti udah angkat baru ari mati. Asoh kami ti udah ngirup ari mangkuk Iya meri pengidup ke orang bukai. Asoh kami ti udah diterangka ulih Roh Kudus meri penerang ke orang bukai. Asoh kami meruan tetap dalam pengarap ti udah ditaga Nuan ke kami, awakka kami enggau semua anak Nuan tau bulih pengelepas, lalu semua mensia deka idup muji nama Nuan, ulih Jesus Kristus Tuhan kami. Amen. Allah Taala ti pemadu bekuasa kami meri nuan puji ngenang pemanah nuan ti udah nupi kami ngena tubuh enggau darah anak nuan Jesus Kristus. Ulih iya kami ngenjuk ke nuan semengat enggau tubuh kami nyadi piring ti idup. Asuh kami ngena kuasa Roh Kudus nuan ngambi ke kami tau idup lalu bekereja pulai ke puji enggau mulia nuan. Allah Taala ti pun selamat ti udah ngangkatka Jesus ti Tuhan kitai. Iya ti pengibun besai kitai ti dumba Iya. Ulih darah Iya ti nanggam sepegat baru ti meruan belama-lama. Ngasuh kitai ngereja betul semua pemanah nitihka peneka Iya. Lalu ngereja mega ba kitai barang utai ti dikekaka Iya. Lalu berekat Tuhan ti pemadu bekuasa, Apai, Anak, enggau Roh Kudus, diau enggau kitai, meruan enggau kitai berari-ari. Amen. Pulai kita enggau selamat, rindu, lalu betuai ka Allah Taala. Dalam nama Kristus. Haleluya, haleluya. Amen.

Okey menyadi kena kitai ngujungka pengawa kitai pagi tu sembiang kitai pagi tu kitai sekali enggau lagu pemulai naka pemanah laban kitai nemu pengerindu kitai pengerindu Tuhan meruan ba kitai.